Kia ora rā tātou. Kia ora, kia ora, kia ora. Kua karangahia nei kia noho tahi tātou ki te kōrero mō ngā kaupapa o te hau kāinga, te wā i a tātou e, e karore haere ana, e hukihuki haere ana uh, i te kāinga. Engari, ko ngā kōrero kei te hopukina hei waihotanga mā mātou ki te hunga o tātou tamariki mokopuna tonu pea Ka, ka whaiwhai haere i ō tātou whakaaro mō te wā i a tātou. Ehara i te mea ko ngā kōrero hōhonu anake, nē rā? Engari ko ngā tūāhua katoa i pā mai ki a tātou, i a tātou e pakeke haere ana i te wā kāinga, me ō tātou ake whakaaro pea mō ngā kaupapa o te, o tērā wā me ngā kaupapa o tēnei wā. Ā, ki a au nei he mea nui tērā kia takoto ō tātou whakaaro, hei waihotanga, hei tākoha pea rānei. Ehara ki ā tātou mokopuna anake, engari ko, ki ngā whakatipuranga ka whai ake i a tātou. Nā reira, hei tīmatanga kōrero, ka tika pea te kī, ā, ko Hikurangi tonu tō tātou tino maunga. Ā. Engari pai tonu kia kōrero tātou katoa ko wai ngā tīpuna, ko wai ngā mātua, ko wai te hapū, ana, kātahi pea kia oti tērā wā taha, ka huri tātou ki tētahi kaupapa hei whakawhitiwhiti whakaaro, whitiwhiti kōrero hoki mā tātou. E pai ana tērā!
Kia ora tātou. Ko Ko Wiremu Māngai kā taku ingoa. I whānau mai au i Maungapohatu. Tēnei Maungapohatu nō Rangitukia, te Maungapohatu tūturu o te ao. E tipu ake au roto te paranaki o aku mātua i Maungapohatu. I roto i te reo Pākehā he hat, tin hat, i a mātou he paranaki. Tērā, tērā momo whare.
Nō te whānau a Karuwai, nō te whānau a Takimoana ahau. Ki te taha ki toku pāpā, te whānau a Karuai, te taha ki toku māmā, te whānau a Takimoana. E, ko toku pāpā ko Hōne Te Kauru Reen, ā, i mate atu ki te pakanga. Ko toku māmā ko Maria Materoa Goldsmith, ā, i whānau mai au i te, te whare whānau tamariki i Waipiro. Ka hoki au ki Rangitukia ki Tikitiki.
Me tō ingoa? Ko taku ingoa, ā, Mate Ohorere. Tērā ingoa. Ko Pakeke ka tū noa, ka moe te tikanga o taua ingoa rā, Mate Ohorere. Ka tūtaki a Kararaina Takimoana ki a Te Wātene Puketoki Ruha, arā, ka moe rāua kia puta mai ko au. Ko te atua tonu o te wātene. Nā te mea ko au, ko tupa, ahua tupa ki ki tonu rāu te ahua nei. Nā te ko aku whanaunga o ia taha, pakeke noa ke ia. Ana, ko, ko taku kōkā, ko Kararaina, ko ia te te kōtiro whakamutunga a Hāwireba rāua ko Wawa. Nā, ko taku pāpā, ko tōna kōkā, ko Hāriata. E, ko Hāriata i heke mai i a Hōri Taylor, arā, ka huri atu ki ngā whanaunga o tēnei tuakiri, Pākehā nō hea rā. He aha e. nō te whenua o Waerenei ai ki ngā kōrero. Ana, ka moe e ai anō ki ngā kōrero i tētahi Māori princess, koinei hoki ngā kōrero e tū i a, i a Riria Waiohenga. Ana, koina te, te tipuna taku taha i tēnā o tātou iwi ki Ngāti Pro. Ka heke mai ki ngā kerehi me ērā atu, mai taua E toko rima pea nei ngā ko tā tamāhine a te tokorua nei. Ana, ko, ko te mātāmua o, o te taha ki taku pāpā, ko, ko Tangi, te māmā o ngā Ferrises, o Nāna Ferris mā. Nana, koina te, te whanaungatanga tata ki tēnā ta. Ana, e kōrero mai ana a Sani, Sanini tētahi o a ia mātou te pō o Rāwiri ka kī mai, i roto i te reo Pākehā, you know what Art, ko koe te whakamutunga. Ahakoa e tamariki ake au i a, i a Sani, ko au te whakamutunga o ō rātou whanaunga, tērā ta. Nana. E kīia ki nei ahakoa he tamariki noa ki au i a ia, nā, ka puta e nā kōrero. I te taha tō mātou pōka, arā, he taha anō ki te wairua. Engari koia anake te mea i kōrero paku nei mō tērā taha koia hoki te mea i haere i roto o te wairua noho ai, arā, ka tau atu ki reira ki ngā whanaunga e heke mai ai ki tana tōna tipuna nō reira, nō Te Wairoa, nō Kītu. Ana, engari kua hua ngarongaro haere, paku nei tana kōrero mō Turikara mā tērā tā Ngere Haraoke i te wāhine kōrero o ngā honohonotanga.
Pērā hoki tōku ingoa, nē rā? Umm, ko hau hoki te mea o tō mātou whānau, otirā ko Rāniara Harrison taku pāpā, nō te whānau a Iri Te Kura, ana, ko Erana Nika Goldsmith taku māmā anō nō te whānau a Takimoana. Ko hau te tuatoru, tahi kao te tuawha o wa raua tamariki, a, engari au i whanau mai i te, te whare whakawhanau tamariki i Tokomaru, i mua o te whare whakawhanau tamariki i Waipiro. Engari, ka hoki atu, a, maua ko taku mama ki te kainga ka pangia aia e te mate. Ka hoki a ia ki te hōhipera anō. Ko hau, hika. I haramai te hunga noho tata mai, he whanaunga tonu ki a Pāpā. Ana ko Ērū Pōtaka rāua ko tana wahine a Te Kōtuku. Ka haere atu. Ki taku māmā ka kī atu, Homai ki a māu e te pēpi, mā māu e tiaki. Kia pai tonu hoki te hōhipera, kia hoki mai koe, kua piki anō te ora ana, whakahoki atu te pēpi. Ā, engari, kāre au i whakahokia. I noho tonu ahau ki tēnei tokorua tekau tau rawa taku pakeke, kātahi anō ka hoki. He tino mahi nui tērā te whakaaro he aha te ingoa mō te tamaiti, ā, kātahi anō ka whānau mai. Nui tonu ngā tāngata nāna ahau i whakaingoa. Ā, ko tētahi aua tāngata ko Te Rangi Mātānuku. Nō Waiamatutini te rā koroua, ko tētehi o ngā koroua ko Tīhema, Tīhema koroua o roto o Rangitukia. Ka ingoatia e a au ko Te Wiremu Māngai, Ko te rangatira hoki o Rangitukia i te wā i a Hēmi Teke mā reira ngā mihinare, James Stack, ko te koroua rangatira o Rangitukia ko Te Wiremu Māngai. Te akotanga i a rātou ki te Katikīhema i te wā o ngā mihinare, ka piringia noa a Wiremu Māngai kia whakapātia e e te mihana e Wiremu, Wiremu Wiremu. Nō reira taku ingoa anō, nō Te Koroua ko Wiremu Māngai, tērā ingoa kei roto o te, kei roto o, Ko Whakatāne, āe, kei Ōpoti ki te rahi ngō. Te rā karo a Wira Māngai. Orere, engari, i te wā i whānau ahau, i, i mate tētahi o ngā tamariki a taku kōkā a Kura Mulligan rāua ko Bill Mulligan, i mate ohorere. Nō reira taku īngoa. Engari te Jossie, nei pātai tū taku māmā, nō whea tēnā īngoa Jossie? Oh, he īngoa karanga noiho. Engari ko Mou te rahi ingoa ki ahau, ko Jossie. Te tama hoki i mate, ko Jack ke tona ingoa. Me toi, ha, haere koe ko tou karangiaoa ko Jackie pea. Hei mea, hei Mou te ingoa o tamaiti i mate ra, mate ohorere ra. Me mea, oh, koena ke tou ingoa, ko Jossie. Hum, koira te, taku ingoatanga mate ohorere.
Ko taku ingoa, ko taku ingoa ko te pae ki Omeka. I te taha, he ingoa tipuna tērā i te taha ki to, ki taku pāpā. Ka moe a Wharegai au e te pae ki, te pae ki Omeka, ki heke mai ko mātau. Ko, ko ngā tipuna. He, he, he ingoa ringatū tēnā, te pae? Ki Omega. Te pae ki Omega.
E ai ra ki te tau ko whanau engari nana no pea te rei whakamaori. Ko te kei reira, kei to matou rohe, te tahi wahi, te taha moana tonu, ko Omega te ingoa. Ai, ai, ai. Engari e ki ana, ki ana i ona waha ka pae mai nga mate ki reira. Koinora, koira te tai whakamarama a tera tohunga.

Engari, ko te mea kei i taua wā, ā, pērā, ā, mehemea ka mōhio te whānau kua tata whānau mai tētahi, nei rā, tētahi mokopuna anō, ā, ka whai wāhi te hunga kore tamariki, nei rā, ki te haere, ki te tono. Ana, me te tikanga i taua wā, ina kore rātou e tau tere atu me te ingoa o taua tamaiti, ka kore pea rātou e whiwhi. Āe. Otirā mōku, kāre tino pērā, engari i noho mai mā Eru Pōtaka kē ahau e whakaingoa. Ana, ka tīkina atu e ia ko te ingoa o tōna ake kōkā, ā, anei te ingoa nei Katerina Te Heikōkō, ā, engari anō ko tērā ingoa ko te tuatahi, te wahine nōna taua ingoa rā, nō, ā, nō, ai, ko Waruwaru atu te, te hapū. Engari koia te wahine a Eruera Kāwhia, taihoa, Rāniera Kāwhia. Koia te wahine a Rāniera Kāwhia ka whānau mai rā e Ruera Kāwhia. Koia hoki tētahi o ngā, umm. he aha, minita tuatahi nei rā, o te Hāhi Mihingare, āe. Nā, koirā, nō reira mai tōku ingoa. E, e kī ana te pukapuka nei, ā, anei rā ngā pātai hei pātai mā tātou ki a tātou anō, engari ki a au, kua puta mai i a kōrua ētahi atu kaupapa, nē rā, pērā ki te āhua o te karanga, ā, me te āhua noho tonu o tātou i te kāinga, kōrua tahi i pakeke mai i runga i te taiwhenua, āhua rahi tonu. Engari pea, arā te mea kei roto i tōku hinengaro e pātai ana, he aha ngā whakaaro ināianei mō ngā īngoa? Ko te kōrero hoki i mau i a au i pēnei, he mana tō te īngoa, he mauri tō te īngoa. Nā. Mehemea pērā rātou, nē rā, kaha rātou ki te whakaaro he aha te ingoa e tika ana. He whakautu poto i tērā pātai i te wā kua mate atu taku pāpā, engari i te wā e kōrero tahi ana māua ko taku kōkā, ka mea taku What a funny name anyway. Nā koinei e tamariki ana, What a funny name anyway. Ki nei, whai muri a koe he aha kāre koe i tapaina ko ngākau, ko ngākau hoki te uri, he kī iho ia te paikio me ka ngākau. Tēnā, aua pai ki ake pea tēnā ia te paikio me ka ngākau. Tēnā koe rā. Me tōku hoki, nē rā. Te kuare o te, o te hunga tamariki nanga whakaaro. E, te weriweri o tēnei ingoa, hei kōkō. Me, me waku whanau, me waku hoa, kia riri mai ki a koa, teke kē kou mai ki a au, nē rā, kūkū, kūkū. Nō muri kē ka tae au ka, hei ka mā. Kātahi anō ahau ka mōhio koirā tonu te tino īngoa mō te tūī, nera, i te kāinga, me te hei rā, he mea whata ki te kakī, ā, me te whakamārama mai hoki a taku pāpā nāna i hōmai te īngoa, kia mōhio mai koe, tēnā īngoa mō ngā wahine rangatira anake, nā te mea ko rātou ngā mea i whiwhi. I taua hei, oh, kātahi ka, ka tau ngā whakaaro o Katerina. Engari anō hoki i pā mai ki a au taua whakaaro. Ai, nō tētahi wahine rangatira tēnei īngoa, kāti me tika pea taku kawe i te īngoa nei. Nā reira, wai pātai ai te pātai, mēnā he mauri tō te īngoa, tērā, pēhea koe? Pā mai ki a koe tai whakaaro pērā. Oai, ka roa atu o rata taku ingoa o taku mohoutanga, hi ka mate ohore a Agni pea, pera he mutunga moka, ka mate ohorere au i runga tera momo ingoa. Engari. Engari, i au e tamariki ana koe, nete? Penei a koe e karangangia koe he ingoa, ko te ingoa aku Ko Tungane ki a au, ko Mate Tororere. Na kona, na kino atu taku ingoa. Me te ma, hau koe whakaingoa koe nei ingoa moku. Inga nani whakamarama mai. A koe ra na te mea i Mate Ohorere, tona te tama a tona tuahine, a tona tuakana, Aunty Kura. Na kona i whakaingoa, engari, o kino atu, kino atu, na rere, Ki tuhi pukapuka ko tangi o te matera ki raro ko puta ko oho ko ko oherere rainei kei te noho pera tonu.
Kehea koe hoki no te o to iwi. Kei go get it tana ingoa. Kai te passport people e piri tana ingoa. Hotuki au ko Jossie ka mege mei ko mate oherere ke. Kare kare ratanga. Nga tangata o te airport kei te rereke au ki taku hoatu kei te rereke i te tuhituhi tae atu ki tana raihana engari taku ingoa ko William Mangai kare no te hunga tae atu ki aku taina me aku mokopuna tae atu a Mao tamariki kare no ratou e tino matau atu mātau mai ki te hōhonutanga o taku ingoa, e heke mai i ngā korowera. Ano nei ki a rātou ko Janet rā ko John. Kāre noa e tikanga o roto te ingoa ki a rātou. Nāku rā, e te aku mokopuna neania, haere mā ka whānau mai tā matetea mā mokopuna, haere mā te hōipera, haere o te mau karakia, te whakaputa, te kōtiro nei me te mokopuna nei. Ka pātai atu au, wai te ingoa o te mokopuna nei? Ka mea me te ingoa. Nō whea tēnā ingoa? Nō te internet. Hei ka tipuna hou tēnā nō tātou. Ko internet. Ai, tipuna hou.

Kotahi tā māua te wāhine i whiwhi īngoa Pākehā. Nā runga i te Pākehā o tōna āhua, nā runga whānautanga mai i ngā wai, ara tēnei kōtiro i te Māori, ā, hoatu ko tana īngoa. Kātahi tērā ka riro atu i tētahi wana kōkā, tuahine o taku hoa, nāna i iriiri i roto i te Hāhi Mōmona. Moromona, kātahi he īngoa anō ka whakatauria ki runga i tērā kōtiro. Ko te īngoa o tētahi waka nui nei, nāna i kawe tēnei o ngā kōkā ki Amerika, ko Osova. Aue hika! Pakeke mai tēnei o ngā māua tamāhine ka hoki mai ki a me te kī mai, He aha kōrua ka rīho mai ingoa Māori mōku? Au, kātahi hoki māua ka whakaaro, ka tika hoki. Āe, nāna tonu māua i whakawā, rera. Nā reira, whakaaro māua, me hoa atu he ingoa, he ingoa anō. Na, ka noho mai ko tana ingoa.
He he tono pakeke ka hara mai i te patai ki a koe. Hei ka ko whiwhi tamariki ke. Oh nei.
Ko waini. Ko waini ke. Na, ko te ingoa i whakatauria e maua ki ko Hine-ā-maru, pera hoki tana ahua. Kare au i whakaaro ki te Hine-ā-maru o te whanau a Hine-ā-maru. I whakaaro ki tona ahua. Na koira hoki tona ahua i te aroa mo taua wa. I tipu mai au i te wā e hau whenua ana ko mātou, tō mātou tīpuna, e mea ana, me tana whānau, tuatahi ki te tope ngahere, Tūrua ki te whakatū taiapa, ki te whakatipu kararehe he oranga mō te whānau. He maha ngā hapū i taha ki taku pāpā, mō Huna Hunahara tētahi, te whānau Hunahara, te whānau a Takimoana, Ngāi Tāne, Ā, ko mātou anō i te rōpū e kīia nei ko Ngāti Hokopū. Rite mātou ki te hokopū o roto o Tūhoe. Koinei hoki te mahi a ō mātou mātua, he hokopū. Hokopū i ngā Pākehā hei puhipuhi wete atu o ngā Māori. Mō te whenua te take. Nā reira, ki te taha ki taku kōkā, ko Tūwhakairio tērā, Ngāti Kahu, ki taha taku kōkā, tae atu ki a Rerekohu, tae atu hoki ki a Rongomaitāpui, ki a Hinerupe. Koina katoa ngā pānga ki ahau. Ā, hoki atu ki te taha taku pāpā, ā, tau atu tō mātou, tō, tō mātou tipuna Crowe nō roto o Te Whānau-a-Panui. E, ko Pēkama Ngātai tana ingoa.

Ka puta ko tō mātou tipuna kuia, ko Emere Kato. He putiputi pea a Emere Kato. Nā te taenga mai o ngā Pākehā i Te Tai Rāwhiti, ka minahia e Emere Kato i ngā heramana Pākehā. Tuatahi ko te heramana Pākehā ki ēnei ko Munro. Ka puta te uri a te koroua Pākehara rāua ko Emere Kato, ko Rāhera, ko Rāhera tā rāua uri. Kāre te, te kuia rā i nawenawe i te Pākehā kotahi. Ka puta ake anō tētahi Pākehā hōia ki te ngutuawa Waiapu. Ka minangia te kuia rā, ka moengia e. Ka puta ko Tarao Uri, ko Panikera Koroua, ko taku tipuna koroua tera.
He waimuri au, he tipu ake au i runga teihana hipi, i reira ko matou e taua wa, ko taku papa te kai whakahaere, taua wa. Kāti mōhio tonu tātou katoa, he nui te whenua nā reira, he nui ngā kai e rumaki haerengia ana. Mm, mm. Te ahua nei ki tāku titiro, te titiro a te tamaiti. Ka rere i ngā kai rā, ka ko Āti Pro tunu tēnā e haere nei tā rātou haere, kua peka, kua peka. Kāti, ka tika ngā wā, ka hoatu, ka hoatu. Ngā kai pai katoa hei hari mā rātou. Pērā anō ngā whanaunga o Ngāti Awa, ka ara mai, ka peka, ka pērā anō, ka hoatu e ika, he aha ake, he aha ake. Nā, koira, koira e ngā tikanga kei te āhua ngaro haere ki a au. Nō ko, he, ana tētahi taha o Waimarie rawa atu, he tangata haere taku pāpā ki ngā marae katoa. Koira tētahi o ana mahi. Nā ka hari au mā runga, kia mā runga paki, mā runga harare kik, i ērā wā, kare hoki he motukā. Ki ngā... He pakeke mai koe i whea? I Waikawa. I Waikawa? Āe, i Waikawa.
Tō mātou nei i Waikawa, he teihana tērā. Tekau mā ono Māori pea ki hā, māero pea ki te kaha. ā, e rua atu whenua haerenga, kāre hoki e puehu katoa ngā rori i aua wā, kāre he hiko. Engari, te wā kē ka haere, ka haria au, ka rongo au i ngā waiata koroua, ka whakaahua au i taku pāpā ki ngā waiata koroua katoa. Me taku mahara ake, e rerekē ana hoki ngā kupu. a Te Tai Rāwhiti me pērā taku kōrero mō a Pinepine Te Kukura, aho rerekē paku nei, koira te, koira te wāhanga i a konei, engari kia mahara ake au i ēnei rā kia kore atu. Ko te Pinepine Te Kukura he mahara e mau ana ki roto i a au, e ināinei nei ko tā Te Kooti. Ai. Tā Te Kooti. Na koira he nui tonu ngā wāhi a Te Aitā e, E whā pea nei aku tau. Ora nā te haere, nā te haere, he ari tētahi u. Tino atu ki au te haere ki te noho i rō whare nui, nā te mea i te pō, ka hē manawa katoa, he kume hoki ki a mātou te huanga o kō ki ētahi nei. Ana, mai i au e tamariki ana, koira taku mate tino. Nā, ko Mōtīni Pēkana Paura, tūtū. Koe ra, koe ra katoa. Hai, hai, koe ra ko hoa moe. Ana, engari e ora ora ana nga kuia, kuia moko i aua wa, waimaria matou, me nga kuia mohio ki te karanga. Ko kore, ko kore tata atu nga wahine o nai nei ki a ratou mo te karanga. e noa te mārama ki te karanga. Kura koe rera tētahi i kīne au he waimarie au, he waimarie au. Ka tino waimarie au i tipu ake au. Engari, kia kī au, he pai. Hōhā noa i te wā e tamariki ana. Hōhā noa te haere i te marae, hōhā noa te haere. Engari ko tētahi o ngā haere, ngā tino haere, he haere ki te pāpara kāuta. He haere e hoki taku pāpā ki reira. Haere a Kāne o Watatari, te hono karaka, te hono karaka hoki, te hono karaka. Kua mōhio noa te hōiho rau i tana huarahi. He roa atu ana ki nēa, tekau mā ono maero mai i Waikawa ki te kaha. Nā runga te hoi a mōhio tonu te hōiho rau, te huri haere i ngā rori. Ara koe.

I a tātou e tamariki ana. Amen. Nui Nā hoki, ā, nui atu, koinā te tino rerekētanga tērā, te wā i a tātou me te wā o nāianei. Tātou tonu te mahi o ngā tākaro mā tātou. Te tino mahi mā mātou i a mātou tama tāne ana, tēnei wā o te tau, he hopu tuna. Hai te whāwhā tuna haere. Hei ngā pōkara mahia ngā tuna. Hei wetei pōko toitoihia ngā tuna. He wetei wā nei e whāwhāngia ngā tātā mō ngā tuna. Ka mau te kāinga mahi kai, mahi kai katoa ngā tākaro i a mātou. Hai te kohi pūpū, haere ō mātou hōiho ki te takutai moana, koinā. Koinā ngā tākaro pai ki a mātou. Te wā o te parengo, Hūti Parengo. Ka mōmona ngā kuku, ka hae te ruku kuku. Ae.
Engari kua āhua pakeke kē koe nera, nera wā. Te wā e tino tamariki tonu ana ka. I au e pīpī ana, ae. Ae, pea play māpere, play mu tētahi mahi. Play mu. Tā mātou form hoki, mau tonu i te whenua. Ngā waewae o te form rā, kei roto ki te oneone. Ka mau, mau atu te, te noanga o te formula ki, ki runga. Mahi e aku, aku, taku matua he, he, he wāhi preimu mā mātou. He kūmara wā mātou me preimu. Huri, ai, ngā mea pukapuka. Huri poki kē wētahi, ko te kiri e, Hei tohu mō ētahi, ko te kai tonu o te kūmara, hei tohu mō ētahi. Tino mahi tērā rā mātou te parei mū, i a mātou e pakupaku ana. Hei kāre, me te mahi whānako, tāhae. Ae, ae, ae. Tāhae rangi, tēnā kēmu. Ae, ae.
E prei, e prei, he mea māpere, e toru nei ngā mea, ngā poari me te poison hole tērā i tērā moka. Koina ka kuru atu koe o māpere. Ko ngā māpere nei he mea, he ngā rēkoata ka whakamahanatia, ka meatia hei, hei, hei māpere mā mātou, koe rā mātou māpere. Āe. Ngā rēkoata pakaru. Koina ka. Whakamahanatia a koe rā, koe rā, hei mahi māpere. Kia ngohengohe ana. Kia ngohengohe. Koina ngā māpere. Ā, haere rānei ki te, te rori titi ki Pōhatu. Ā, me tēnei anō, huripapa. Huripapa anō tētahi o ngā mahi. E rima ngā, ngā Pōhatu. Ā, me ngā, i ka hea rānei ngā, ngā Kia tae koe ki te mutunga, ko piro i a koe tēnā tāngata, tīmata anō, me te huripuki pēnā. Ā, he aha wētahi, he, em, blocks, he pōhatu nui wētahi tāma hei mea atu, ā, ka. Pere. He pere atu, āe, ā, ngā, o, hika, ngā tapawhā pē runga tēnei.

Hurihuri ma te harakeke.
Ka wepu hai. Ka wepu hai.
Koe ra wete ha matou takaro. Haere ki te one, te kaukau hoki. Koinei tetahi tino mahi. Nga ratapu hai te kohikohi e me wahi a pakupaku hei timata ahi. Kare hoki hiko o wera wa he maha atu e tahu te ahi i ata, i ata. Koina tā mātou mahi, i a rātou. Koina kē ā mātou tākaro, haere i te mea e haere noa ki te, ki te one mō te kaukau noa. He whai hua tō te haere ki te one. Ko ētahi tāima, haramai he tangata ki tō mātou kāinga, ngā mea māuiui, ko tētahi ā mātou mahi, ā ngā wōu tō tētahi, te haere te tiki waitai, hei mau mai ki te kāinga. Ka mahingia, ka karakiangia ngā waetai rā, ka hōtiki tēnā, ka hoki ki tōna kāinga me tāna waetai. Koinei, he rongoā nui tō tērā te waetai i te wā i a mātou e tamariki ana. Koina tāku wau ki te haere ki te tiki. Kia kore e kirikiri i uru mai ki roto, kia mātua tō pounamu, kia māku tō titiro, mena kiri ia ka tāringi au ki waho, ka haere noa ki te tiki. Kia mā tonu, kia kore e whai kirikiri i roto i te waetai. Umm, koirā wēteha mātou mahi.

Ko te, ko te hanga whare, nē rā, i roto i te, nga, i ngā mānuka, ngā mānuka haere ki kona whatiwhati ai ngā, ngā, ngā peka o ngā rākau ka mahi whare, kātahi ka haere ki te tiki i te kāhiru a Pāpā, nā, ka keri, nē rā, i ngā, ngā, ngā ara o tētahi whare ki tētahi whare. Āe. Ngā Rātapu, te wā e tika ana kia haere mātou ki te Sunday School o tērā wā. Engari, kāre mātou i haere. Whakangaro kē ki roto i te paku puihi i muri i tō mātou kāinga. Engari, ko tētahi tino mahi, atu i te rama tuna, rama tuna, toitoi tuna, ērā mahi katoa, ko te haere noa iho ki te. te tūhurahura haere i te āhua o te whenua, nē rā. Piki i ngā puke, whai haere i ngā kōawa ki ōna tīmatanga, me rā mea katoa. Āe, ngarongaro, ā, kia tata tonu ki te hekenga o te rā ka hoki atu ki te kāinga. Engari kāre e mahi hākinakina pēnei ki tēnei wā, nē rā. Kore rawa atu, kore kau.

Kare ka ngaro te paore ro tara ko kore kai tiki atu.
Koe tu koe koe. Tamariki tuna na mau. Koe pare mau. E ra ke te e tu ana. Tanga tu a kara. Ra koe na ka ko mau ki te hau hau. Ra e nui no ki nga po tu kawa. Ta koe na. haere ki runga piki, haere ka taka ki raro, ka taka ki raro, ka ua rawa atu e tangi, ka kō e te ngea hoki. Kare rā, kō mamae, kō mamae, kare, kare e whāki. Tā ka haere, he nui hoki ngā, ngā hōiho. Ka pera te tahi mai a kō ki ngia mai, kō e whakarērē i hōiho i runga te rori, te huarahi, kotahi te rori te huarahi. Ngaro atu ngā mātua, haere te hari rāoiu ki te wai. Tēnā koa, wai ki au tēnā hoi hone ki a koe tēnei. Kāre hoki i tarapeke haere, kāre hoki e tērā. Pai noa iho, hārapa haere mai, kia tata tonu mai ki te kētira. Ka tū.
Ā,
makai rātou ki runga i te. Ko koe kē i peke te kīti. Ā, i mua tonu o te kīti. Ā, wharekarā mai, ko te ingoa o te hōihora ko te donkey. Arā, rite tonu ki te donkey. Engari, koirā, koirā rā mai e whakarērehi haere ana. Arā, e pai tēnei ana. Ka haere i te ngā wā e kuti hipi ana. Te hari atu rā he piki te tipu. Piki piki pēnā atu nā ka takata ki te wāhi ki roto ki roto ki te tipu. Ko te mutunga hoki o ērā momo porohīanga rā he kohete. Ka kohete ki ngā mea paki. Kāti ka rau ki ngā taringa e rongō. Kai te kai te kuti hipi kāna kua takoto ngā pēre ūru. Piki atu tēnā, tēnei ki tērā, piki mai. ara, pāpā kāhui, kāhi ki raro, whati tonu atu taku ringa, ara, he mate kē tēnā, karu kē taea te huna, a, me whāki ana kō whati, kei te nā te tangi tonu hoki e whāki. Ara, ara, ka haere ki ngā marae, e porohia ngā anō te mahi, ko nā tonu rērē hi haere, ara, kia pō haere kō pērā.

Pēhea ngā kōrero a ngā tīpuna, a ngā mātua, pērā hoki taku pāpā whāngai, kaha ki te kōrero paki, me tō mātou pāpā, kaha anō ki te kōrero. Wētahi hoki wana tino kōrero, he kōrero kēhu. Rāua ki a mātou te whakarongo ki a ia e kōrero ana. Ētahi wā, ētahi o ana kōrero he kōrero mō ngā porohianga tonu o tōna wā, engari mō ngā kōrero ki e hua, oh, mataku pai mātou ki aua, ki e hua nei, me te mea nei, oh, tino pono rawa atu ērā kōrero, nē? Pēhea koutou, he aha ngā mea whakamataku i a koutou, wā i a koutou? Pērā, he kāngaranga reiti. Kia kāna ana ngā rahi. Ka whakamahia mai ngā rīringa kē, kē, kē rere, kē oreore ngā kēhua rā rū ki te pakitara. Te shadow nā. Aha, te koena. Ā, me, me, ana, kai te hara mai te kēhua te ngau i a koe, pēnā mai te ringa te shadow. Wō utu te taupu ki raro ngā parakete, koera. Whakapono tonu ahau, ana, kai te hara mai te kēhua, kitea tō ki o e oreore mai ana.

Ka whiti tonu atu i te tatau, ka peke atu, ka, Hei! He aha tō matenga? He aha tō matenga? Koera, ko te ao. I waho rā, koera noa au e Matakura. Ana, ana, ka tere tae noa ki te kāinga, me mea kai te pōuri. Ka kite atu aku i tērā rākau, ko rite kē mai ki te kau, ki te pūru, ki te ārai. Ki te kēkua. Ā, whakaara noa i whakatauira mai. Ā.
Engari mātou i te wā e ora tonu ana te kuia a Huriwhenua me Tete Koroua, nui tō ngā tāngata e harama i tō mātou kāinga. Koinei he kōrero moemoeā te kōrero. Ka haramai koe i te āhuatanga rerekē nei, ā, e maumahara ana i a au e tamariki ana. Ka moemoeā tētahi tangata mō tētahi tokotoko, whakaha, ā, ka kī mai, kei roto tō mātou whare. Nō te mahi a te tokotoko, ka kore e kitea, ka mate katoa mātou. Hinengaro, oh, a te weri, weri katoa wēnei whakaaro. Ka mau wērā me roto taku hinengaro. I kitea tau tokotoko rā. I reira tētahi wahine a Nanny Tāwai, nāna i mau te tokotoko rā, nāna i whakawātea atu tērā i kore e mātau e mate kara. Koinei, koinei ngā kōrero haramai i tō mātau kāinga, i a rāua e ora ana. Um, he anō ētahi, a ko te haetangu te whawhai, mm. te whawhai ka mate rā tuku pāpā rāwāhi, o e whitu tōku tau i te tau wā, mm. te kaupe tuku pake ka hoki o tahau, tērā o kia te te karau noho ai i Rangitukia. Ko tō mātou whare ka rima mau atu i te moana. Ka rongo a, kei te haere te whawhai i koinei taha ki Aotearoa, kei te haere pērā ki Hawaii. Ka haere ka te moe i ngā pō. Moe koromeke tau i ngā pō. Au e tamariki ana. Wērā āhuatanga, koe reka ngā mea e whakamataku i a au e tamariki ana. Engari, ko tae koe te tuhi i ērā kōrero ka hua pai koe āhua tau, ko kore moe koromeke. I te wā e tamariki ana mua, umm, nā te nui o ngā rūma pea, whare kai tāu ki tō mātou, nā kia haere tō mātou māmā ki te, ki ngā hātare e haere ki te tō te mahi tana shopping, te tiki i wā mātou mea mō te, mō te wiki. Ka noho mātou ki waho, ka haere mātou mō te haere o te whare rā ki Tairau mai. Ka noho mātou waho, hia ngā haere e mahia ngā mahi o waho, ka haere mō te uruutu. Kāre au moho ko te pāhihi pea, te rōrua o te pāhihi, te pōuri pea o runga. Nā ngā kōrero tua i rongo mō mātou tari i a mātou tamariki ana, i a rātou kōrero rā. Nā konā tōpē e wehi ai mātou. Pēhea ngā kōrero mō ngā tūrehu? Koirā hoki tētahi kōrero i rongo ōku tari Kaua koutou e, e, e, me hoki mai i, i mua, i mua o te tōnga o te rā. Ina kore koe e tae mai i mua o te tōnga o te rā, ka hara mai ngā tūrehuka. Mauria koe. Mauria koe. Koro whakamata. Whakatūpato katoa e.

karanga aitua.
Me nga kaitiaki ne ra.
Pera tetahi o aku koroua papa i haramai ki a matou noho ai mo tetahi wa poto nei. Engari i to matou papa nga korero mo tenei koroua me te kaitiaki o te whanau ra he kuri. me tana kī, i a ia e taiohi tana, e taiohi tonu ana. Koia tētahi i whai haere i tēnei o wana pāpā nera, Pāpā Crow, haere ki te ngahere, haere ki Hikurangi, ki te whaiwhai poaka, ki te puhipuhi kererū. Me tāna, ka noho rāua ko te koroua nei, tahi te koroua nei ka huri atu ki a ia me te kī, Oh, kai te kī mai te kurī nei me haere pēnei tāua. Arā, ka whai atu a ia e tana, e tērā o ngā pāpā, ā, nohonoho mai ana te, te kererū, nē rā. Mm. Nā, me te koroua rā ia pō, ka tiaki tētahi wāhi o tana kai, ka mauria ki waho, hei kai mā, mā te kaitiaki. Engari, Mōku nei kōrero wā atu a ōku whatu i kite i taua kaitiaki me te kī a te koroua rā he kurī. Engari hoki tātou o te kāinga me tērā kaitiaki o te whānau. Te ruru.
Mōtipua.
Mōtipua. He kōrero wā mō Mōtipua?

Tērā kei, kei, kaitiaki, ki a Māura, te whānau, nē. Ka noho ki Tautohu ki a Māo tamariki. Nā, kei te hara mai te, ko tata mai te wā ka Tautohu i a Māo tamariki. Ka riro koe kia kōrero ki ō tū tamariki?
Āe, ki a rā, ki, ki a rātou, ka riro noa. He aha e te reo i te reo? Ka riro noa rātou ki Eriri. Kei te pau katoa te taima kona te hoe waka, kei te parei pāiki te pōro, ērā mahi katoa nā. Mātei, āe, koinā katoa. Kei te haramai te wā, kāre, kāre hāpaka, tata mai te wā, ka kōrero ki a rātou mō tērā, kāre rātou mōhio kei roto i te oranga marae o Inoebra, taua tipuna nā. Engari ko pakeke nei, ko kore e mataka, ko kore e wehi ki te, te mōtika, ka rongo ia e te karanga kai. Ko Kokea kei te pai. Ae. I te wa e tamariki ana oho. Kia rongo ka mata. Ka mata ka.
Na matou te ra mahi a matou i Rangitukia. Pohau te ara, kei reira te paripari. Nui atu nga hiki, tea gulls kei reira. Ae. Engari, whakatūpato mātou kei reira hoki te ana mataura. Kei reira tonu te koroura, tieki mai nei a mātou, mō atu mātou. Kei tētahi mahi a mātou nei, tau e, ka maka te timutimu e hiki roto te ana mataura. Ko te he tuhi wānga ka puhake mai te te umurara nei. He gas hoki. Ā. Umurara. He gas hoki te ana te koroua. Natural gas. Ā. Kei tērā taha hoki ki te ngā Pākehā te kei kari e rātou te te te well, te puna mō te mō te inu. Kei reira tonu, ko te pōtae. Kei tīkapa. Kei te wāhi o Eru Pōtaka. Kei reira te pōtae o te puna hinu, kei reira. Rātete kei Ruatorea, te wāhi o te papa purei hoiora. Kei reira nō tētahi wāhi kāhi katoa wērā. Kei tua atu te kāinga o Derek Foxmer, kei raro iho, kei reira nō tētahi pōtae kei runga. Nā ngā Pākehā, nā Shell Company pea i poka te poari mō te hinu. Ka nui te hinu kei reira. Koe rei, koe rei mātou i whakahē te Seashore and Seabed Bill. Nā te mea hoki, ko te nuinga o ngā ngārawa kei raro ki te whenua, haere mātou e whakaae kia kei riro i a te kāwanatanga. Nā ōna rā, kei te hoki mai pea, whakakorengia pea taua taua foreshore and seabed bill mō ngā, āe, mō ngā taonga kei reira.